Selamat malam bala peninga semua nyadi sekali tu kitai begulai baru ba semengat renggat ke tiga puluh dua nyadi ingat bala peninga semua au nyema kita bisi meda iklan kita anang skip iklan au munyi ke dipadah aku kemari ngarap ke semua kita tau nyukung kita subscribe. Au kita udah subscribe nya tadi enti pansut iklan nya kita aning skip iklan nya reti kita support channel au enda semesti ya kita support channel aku aja channel youtuber iban bukai pen kita aning skip iklan au laban sigi nya ngutai ke dipinta kami ngulih ke iklan nya ngarap ke kita semua tau nyukung nama pengawa kitai ti bansa iban tu. Au, ngambi kitai bansa Iban bela angkat ngambi kitai nemu tauka nemu cherita-cherita tauka cherita digaga dikareng tauka cherita amat-amat cherita kelia cherita maya orang tuai munya. Au, pia kitai meri semangat ngagai orang ke deka ngaga cherita ke bala peninga semua. Nya mereti kitai tu tadi, kitai amat-amat ngangkatka bansa Iban tau. Ukai kitai ngangkatka bansa orang bukai. Minta bekundau bala peninga semua enti nyema jaku aku tu. Nyu bisi kasau mimit tauka bisi salah sebut ke ni minta ampun bala peninga au. Laban pengawa baka tu au ukai senang ni kitai ke ngedit au. Kitai ke laun ti indu sampai sakit pegila gawa buntau aaa tang agi tetap ngaga video ke kita nya reti kami tu sigi merindang kita enggau jerita jerita ke sigi diminat orang ke sapa ke minat jerita tuai au jerita hantu nyadi baka youtuber bukai nya au sida iya minat. baka vlog, baka cerita lain, cerita drama enti nya cerita iban kita nya enda support sida iya laban sida iya ngereja pengawa tu ukai senang. Au enti baka sida ngaga video sebelah luar din nyu bepanas aaa enti baka sida ke belagu nya baka penyanyi nya nyu bepanah nyu lingguk-lingguk lentik-lentik dia ngulihka video klip. Au anang kita enda nyukung utai baka nya au. Laban nya pengawa kita Iban, bansa kita Iban dulu ke dok anang nguai nudi ke. Dudi ke dulu bansa bukai au, bansa bukai nadai ngangkat kita Iban. Amat ku bala peninga semua. Nadai bansa Korea nya au bala sida Blackpink ukai bejai Blackpink. Nadai malik kitai konten kitai tu nadai peda nya. Kitai tu dulu angkat ke dulu. Au bala peninga. Sigi channel iya ba channel aku tu aku ngangkat ke bansa Iban ukai ngangkat ke bansa bukai ari sida iya ngai meda kitai ngan meda channel kitai nyahau sida iya kitai kitai ke bisi dalam channel tu nyukung pengawa kitai Iban pia iya bala peninga au nyadi nyu panjai ga jaku nya tadi jaku tu tadi kena ngingat ke kitai semua ngambi kitai tu nemu. Pia ke iya. Nyadi, pia ke tampung semengat renggat ke tiga puluh dua tu. Pia ke munyi iya bala peningau. Kati ke aku tinggal ke nuan kediri ditu dawai, pia ku lenyau bejaku enggau sanga. Malih apan sanga enda ngagai iya. Nya ke ngasuh lenyau balat gidan meda ati iya. Keterubah meda sanga, lenya endang sigi udah nyimpan ati ke iya. Sanga neruska singkang kaki iya, sesekali iya ngilik kepala iya berati ke ulah lenya. Tang taja pia, dulu tadi pan iya udah tekait ati meda pemajik lenya. Bejalai meh seduai lenya enda bejaku seleka sama nati kediri. Nyentuk ke seduai nyau datai ba endur ke tapat ke sanga. Lenya nang sengaja enda madahka alai ke patut ke tuju sanga laban iya nyima ati ngagai indu ke benama Sara. Ketegal Sara ke dipadu ke indai iya ulih ngibun buluh runcing kelimpah ari orang bukai. Ditambahka Sara nya kenu ke orang ke enggau iya besemekih dalam semua utai. Anang agi deh enti iya nemu sanga nya datai kiya ngiga sara. Naka meh pemedih ati iya. Diatu seduai iya udah datai ba menua ukui. Menua ukui ke benama Lui ke di Nang Sara. Lebuh ati datai dia, sanga enda munyi tang meratika penyelai endur alai iya terengkah diatu. Semua orang ke nguan menua nya udah separuh ukui enggau separuh mensia magang. Au bala ke ninga separuh nya reti iya setengah au tubuh iya nya setengah ukui setengah mensia. Au ngaih ke bala ke ninga bukai ke enda faham bahasa melayu tu pia ke reti separuh tu tadi. Tang lebuh ke tepeda ke lenya semua orang dia baka ke nulok magang kati kena deh lenya ga anak orang beberita di menua nya. Meda baka nya sanga berasai alit ati enggau lalu betanya dalam ati iya empu sapa inu ke begulai enggau aku diatu. Lalu, nama kebuah orang ke bisi ditu baka nundukka magang lebuh tepeda kia? Sanga ngelai ati empu. Benung ka nyingkang tu udah sanga ngatur pejalai empu. Dia deh datai siku ukui belanda lalu nekam iya. Semua orang dia tekenyit magang sama bega enggau lenya. Nyau tajam mata lenya meda ulih orang ke nekam sanga nya. Dia iya bejaku, nangika sanga nya nemu sapa iya ke bendar. Chukup meh sanga udah meda iya balat dipebasaka orang lebuh datai dia tadi. Enti bisi sanga tentu iya ulih temuka utai ke digiga iya ngelama tu. Nya alai lenya mesti nyaga sanga enggau manih. Sekali pan utai penusah nya ulih ngambi seput iya. Laban lenya ke endang siku indu ti bisi penemu ajih. Dia deh iya bejalai nguji ke ngenyauh ke ukui ti nekam sanga nya tadi. Diketik ke iya ngena jari. Ukui nya lalu enda mereti utai ko iya. Meda baka nya, lenya lalu ngamang ke kayu ajih iya nuju ukui nya. Tekala nya ukui nya lalu balai nyadi batu. Nya ti ngasuh sanga balat ka nemu sapa endaw ke bendar iya. Meda sanga berati ke iya, dia le nya lalu beguai ninga ke endur iya. Sanga pan beguai ga nitih ke iya. Sepemanjai jalai nya baka ke dulu tadi mega seduai iya enda betanya enggau pangan diri. Tang taja pia, mayuh utai ti benung nyeruga runsing entara seduai. Dalam ati sanga bisi enggau berasai nangi begulai enggau lenya pengudah meda pengawa iya ke dulu tadi. Tang iya mesti merani ke diri nyentuk kiya tetemu ke indu benama Sarah ke benung ngegiga iya mayat tu. Baka nya mega lenya, udah tu iya mesti nagang diri sebedau ngaga nama-nama pemutus ngagai. Ngaika utai baka tadi. Ngenakutka sanga. Enti sanga nya lari, udah tentu mih enda ulih ngembuan buluh runcing lalu enda ulih malah dendam ke pemedis iya ngelama tu. Dinga kita bala peninga. Au indu ke benama lenya nya tadi bisi penemu tau aji au ukui nya tadi lalu nyadi batu betudih ukui nya tadi laban ke ukui nya ke ka ngetup sanga. Nyadi bala peninga kira ke nangka tu dulu au udah tu ila kitai begulai baru ba renggat ke tiga puluh tiga au bala peninga semua. Nyadi nadai randau bukai amin ngagai kita lalu aku meri selamat malam selamat ngereja pengawa mupuk dulu aku.